Dat stëmmt, dat war 1990, dat heescht also viru méi wéi 30 Joer. An do stoung tatsächlech direkt am Ufank vum Rapport, ech zitéiere wiertlech, Wunnen ass e Mënscherecht, est un slogan qui ne cesse de retentir depuis des mois au Luxembourg. En effet, un des droits de l'homme fondamentaux est bafoué dans notre société. Schonn deemools, also no deem Rapport, e Recht, dat mat Féiss getrëppelt gouf. An haut, 30 Joer duerno, steet et mat deem fundamentale Mënscherecht offensichtlech nach méi schlecht wéi deemools. An dem Begrëff vun de Mënscherechter läit en héijen Usproch. D'Betounung läit fir d'éischt op Mënschen. Also et geet net ëm Lëtzebuerger, Fransousen, Räicher, mee ëm all Mënschen. An do stécht zweeërlee dran, Gläichheet an Universalitéit. Éischtens Gläichheet, also all Mënsche si gläich, hunn déi selwecht Rechter. An zweetens, Universalitéit, dat heescht, dat Recht, dat gëllt ëmmer an iwwerall. Wann also Wunnen e Mënscherecht ass, dann heescht dat, all Mënsch iwwerall huet Recht op eng Wunneng. An d'Betounung läit eben och op Recht, Mënscherecht, Recht. Wunneng also net eng Fro vu Barmhäerzegkeet oder Chance, mee et ass Recht. E Recht muss am Prinzip niddergeschriwwe ginn an et muss eng Instanz ginn, wou een dat Recht kann akloen. Dat gëllt am Prinzip och fir Mënscherechter. Beim Recht op Wunnen ass also och d'Fro, ob dat Recht rechtlech zwéngend

Richteg, eigentlech misst dat Grondrecht op Wunnen an der Verfassung stoen an et misst dann och eng Prozedur virgesi ginn, fir dat Recht kënnen anzekloen. An der lëtzebuergescher Fassung kënnt bis elo oder bis viru Kuerzem esou eppes ewéi en Droit au logement iwwerhaapt net vir. An an där neier Verfassung, déi vun der Majoritéit ausgeschafft ginn ass, kënnt Wunnen vir. Mee net am Kapitel iwwer d'Grondrechter, sondern am am Kapitel, wéi et heescht, Objectifs à valeur constitutionnelle, an do steet dann, ech zitéieren, Artikel 42, L'État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprié. En Objectif heescht et do. Dat ass awer nach kee Grondrecht. An L'État veille, also passt op, dat ass nach keng Verpflichtung. An der Verfassungspropositioun vun eis, vun der Lénker, dogéint steet den Droit au logement gläichwäerteg mat all deenen anere Grondrechter an domadder gehéiert en och op d'mannst als Verpflichtung vum Stat derfir ze suergen, dass dat Grondrecht fir jiddweree gëllt. An da geet et och net nëmmen egal wéi eng Wunneng, et geet net duer, en Daach iwwer dem Kapp an véier Wänn rondrëm, well d'Recht op Wunnen muss méi heeschen. Un der Wunneng an un der Qualitéit vun der Wunneng hänken nämlech aner Saachen, hänkt d'Fro vun der Dignitéit vun de Leit, hänkt d'Fro vun der Gläichheet, hänkt d'Fro vun den Entwécklungschancen vun de Kanner, hänkt vun der Wunneng of, genuch an uerdentlech Plaz fir ze liewen, sozial Unerkennung hänkt dovun of, d'Fro vun der sozialer Segregatioun, also wee wunnt wou, gëtt et do Ghettoen an esou Froen. Et gëtt also bei der Wunnengsfro ëmmer och d'Fro Gestalt, wat fir eng aner Grondrechter si vum Wunnengsgrondrecht nach mat betraff? Also datt d'Wunnengen an eiser Gesellschaft eng Wuer sinn, dat spréngt jo tatsächlech an d'Aen. Et gëtt effektiv e Wunnengsmoart, wou Wunnenge kaaft a verkaaft oder verlount ginn, sou de Präis, entweder als Präis vun enger Eegewunneng oder als Loyer, deem ech dann dem, deen ech dem Eegentümer bezuelen. No der klassescher Ekonomie hänkt de Wäert vun enger Wuer, déi um Moart kaaft oder verkaaft gëtt, of vun der Aarbechtszäit, déi drastécht. De Wäert hänkt of vun der Aarbechtszäit, déi drastécht. De Wäert an deem Sënn vun enger Wunneng hänkt also mol fir d'éischt of vun dem Aarbechtsquantum, deen drastoung, fir déi Wunneng ze schafen. Mee wéi bei all Wuer hänkt de Präis awer net nëmmen vun deem Wäert an deem doe Sënn of, mee natierlech och um vum Verhältnis tëschent Offer an Demande. Wann d'Offer méi kleng ass ewéi d'Demande, da geet de Präis respektiv de Loyer noutgedrongenerweis an d'Lut. Dat heescht also, de Präis kann Wesentlech iwwert oder ënnert dem Wäert leien an deem Sënn, wéi mer en elo definéiert hunn, also wat d'Nofro méi grouss ass wéi d'Offer, wat de Präis respektiv de Loyer an deem doe System, an deem Maartsystem muss steigen. Also mir hate jo effektiv gesot, am Begrëff vu Mënscherecht läit de Prinzip vun der Gläichheet beim Wunnen. Géif dat also heeschen, datt jiddwer Mënsch dat selwecht Recht op Wunnen hätt? Dat ass natierlech net de Fall, wa Wunnen eng Wuer ass. Well ob ech mer eng Wuer leeschte kann oder net, dat hänkt dovun of, wéi mäin Akommes ass, wéi mäin Verméigen ass. An dofir ass et kee Wonner, dass grad um Beräich vun der Wunnengsfro d'sozial Ongläichheeten esou grouss sinn an eigentlech ëmmer nach méi grouss ginn. Mir haten och gesot, am Begrëff vum rechtlechen Usproch op Garantie, awer am Beräich vun engem Wueremoart gëtt et keng rechtlech Garantie. Et gëtt keen, dee mär ka garantéieren, dass ech mär eng Wuer kann leeschten oder net. Also Bilanz, Wunnen ass e Mënscherecht, ass eigentlech net vereinbar mat Wënscherecht, pardon, Wunnen ass eng Wuer. An da kënnt nach duerch de Fonctionnement vum Maart e perversen Effekt derbäi, wann, wéi gesot, d'Demande méi grouss ass wéi d'Offer, da steigt de Präis. Dat heescht, graff gesot, wat d'Wunnengsnout méi grouss ass, dat heescht jo d'Demande ass méi grouss, wat d'Präisser oder d'Loyer'e méi an d'Lut ginn, wat erëm d'Wunnengsnout méi grouss gëtt. Also en Däiwelskrees, aus deem mer net erauskommen, wa mer net eng aner Politik am Wunnengsberäich maache wéi bis elo. Da wär Wunnen e Bien public, net e Bien privé um Moart, mee e Bien public oder Bien commun, wéi dat och haut genannt gëtt, en ëffentlecht Gutt, an öffentlecher Hand oder gesellschaftlecher Hand. Dat kënnen Gemenge sinn, dat kann de Stat sinn, dat kënnen zum Beispill awer och Kooperative sinn oder aner Forme vu sozialem Eegentum. Esou, op déi Aart a Weis kënnten d'Wunnengen aus dem Moart, also aus der Logik vun de Wueren erausgeholl ginn an als Mënscherecht realiséiert ginn. Dat entsprécht awer net dem Zäitgeescht vum Neoliberalismus, an deem mer am Moment liewen, fir deen alles nëmmen iwwert de Moart soll gereegelt ginn. Dofir sinn iwwregens an deene leschte Joren an eisen Nopeschlänner och ëffentlech Wunnenge vu Gemengen oder Staat oder Kooperativen si massiv privatiséiert ginn, oft dann renovéiert ginn an da si se zu engem Präis op de Moart komm, wou nëmme méi Räicher sech konnte leeschten. Zu Lëtzebuerg ass bis elo nach net zu esou massive Privatiséierunge vun ëffentlechen oder kommunale Wunnenge komm. Et muss een awer och wëssen, dass zu Lëtzebuerg den Undeel vun esou ëffentleche Wunnengen däitlech méi niddreg läit wéi an deene meeschte vun eisen Nopeschlänner. Ëmmerhin muss ee soen, kommunal oder parastaatlech Sozialwunnenge wéi déi vum Fonds de Logement zum Beispill sinn Usätz an eng richteg Richtung, sinn Usätz a Richtung vu Wunnengen als Bien public, als Bien public an net als Wuer. Si gehéieren dann net private D'Immobiliëbesëtzer, si gehéieren net profitorientéierten Investisseuren an de Loyer gëtt am beschte Fall net bestëmmt duerch de Moart, sondern zum Beispill ugepasst un d'Akommes vum Locataire bei enger Mietwunneng. An de gebautene Wunnenge stécht Aarbecht, hu mer jo virdru gesot. De Wäert, deen hänkt vum Aarbechtsquantum of. Aarbecht, muss een allerdéngs soen, oft vun deene Leit, déi herno sech déi Wunnengen, déi se gebaut hunn, selwer net kënne leeschten. No eiser klassescher Ekonomie also nach eng Kéier, hänkt de Wäert dann vun esou enger Wunneng of vum Aarbechtsquantum, deen deen drastécht, och wann dat duerch Offer an Demande kann erop an erof goen. Mee wéi steet et dann mat dem Buedem, mat dem plakege Buedem, op deem d'Wunnenge stinn? Do stécht jo keng Aarbecht dran. Um plakege Buedem stécht keng Aarbecht dran. Stréit geholl, mir sinn also froe, wann een un déi Definitioune vun der klassescher Ekonomie denkt, ob esou e Buedem iwwerhaapt e Wäert huet, a wann dat net de Fall ass, da muss ee soen, de Präis, deen hänkt dann leedeglech of vum Verhältnis tëschent Offer an Demande. Dat heescht, am Fong geholl ass et reng Spekulatioun dann, an do verdénge sech dann verschidde Leit eng gëlle Nues drun. Net nëmmen, muss een och soen, bezuele mär dann, wa mer kafen, déi Spekulatioun do mat, wa mer kafen oder lounen déi Spekulatioun domat, mä bezuelen och mat bei villen anere Wueren. Well wann e Kommerzant oder e Fabrikant dann op esou engem Terrain säi, seng Fabrik oder säin Handelsbetrib baut, da rechent e jo de Präis vun deem Buedem natierlech an déi Wuere mat, déi e verkeeft. A mär als Keefer bezuelen also op déi Aart a Weis, och wa mer net en Haus kafen oder e Loyer bezuelen, bezuele mer am Fong geholl dann dee Spekulationspräis do mat. Jo, awer déi Form vun Investitioun vu private Leit, fir d'Existenz vun hire Kanner ofzesécheren, dat mécht awer nëmmen e klengen Deel vum Aarbechts-, pardon, vum Wunnengsmaart aus. D'Propriétéit vun Immobilien ass wéi vill aner Saachen ganz Ongläich verdeelt, zu engem groussen Deel gehéieren d'Haiser an d'Wunnenge groussen Investisseuren oder räiche Leit, déi Honnerte vun esou Wunnengen hunn. An do geet et dann haaptsächlech ëm d'Rendite an net ëm d'Existenzsécherung vun de Kanner. Et muss een och soen, am Finanzkapitalismus, an deem liewe mer jo, gëtt alles potenziell zu engem Finanzprodukt. Produkt, dat heescht zu enger Investitioun, an där et virun allem drëm geet, eng héich finanziell Rendit erauszeschloen. Dat gëllt fir industriell Produktioun oder Déngschtleeschtungen, dat gëllt och ëmmer méi fir privatiséiert ëffentlech Servicer, fir den Transport, Klinicken, Fleegeheimer, privatiséiert Schoulen. Alles kann esou zu Finanzprodukter ginn, an dat gëllt dann eeben och fir Immobilien, Also esouwuel fir de Buedem wéi och fir d'Haiser. Do agéieren dann all méiglech Investisseuren, Investitiounsfongen, wou Kapital gelagert ass, fir eng méiglechst héich Rendite erauszeschloen, fir sech ze vergréisseren, an der Reegel och nach gepusht duerch Steierermäßigung a Steierdumping, zu Lëtzebuerg d'Stäreplaz, de Ban de Gasperich an de Stolproduzent Mittal als Immobiliegesellschaft sinn eigentlech Musterbeispiller fir esou eng Entwécklung. Et ass wéi eng modern Alchimie. Alchimie huet jo bedeit, Mer maachen aus, aus iergend eppes maache mer Gold, ass eng modern Alchemie, aus Buedem maache mer Geld. Iwwregens ass et och eng beléiften Method, Geld aus kriminellen Aktivitéiten wäiss ze wäschen, och dat ass bekannt. Besonnesch pervers ass d'Logik vun de privaten Pensiounsfongen, well déi öffentlech Renteversécherungen, wéi mer se hunn a ville Länner, net nëmmen zu Lëtzebuerg, a Fro gestallt ginn oder ofgebaut ginn, ginn d'Leit gelackelt, sech bei private Fongen hir Rent ofsécheren ze loossen. Do kënnt et dann natierlech och op d'Rendite un. Ween do matmécht, deen dréit also dozou bäi, datt um Immobiliemaart méiglechst héich Profit erausgeschloe gëtt. An dat heescht, datt d'Präisser an d'Loyer'e méiglechst héich sinn. Ween sech also op déi do Aart a Weis privat verséchert oder privat verséchere muss, well eisen ëffentleche Pensiounssystem ofgebaut gëtt, dee schneit sech dann noutgedrongenerweis wou méiglech selwer an d'Fleesch. Et muss een och soen, d'Renditten um Immobiliemaart, virun allem zu Lëtzebuerg, ware méi héich wéi bei aneren Anlagen, wéi an der produktiver Ekonomie an natierlech méi héich wéi meng Zënsen op engem Spuerbuch, déi sinn entretemps zwar e bëssen an d'Lut gaang, mä ëmmer nach bal bei Null. Dat ass net nëmme sozial bedenklech, wann esou den Immobiliëmaart esou op eng héich Rendite op aus ass, dat ass net nëmme sozial bedenklech, dat ass och ekonomesch geféierlech, well et ass eng Blos, déi eng Kéier ka platzen. An dat ass jo scho geschitt. Déi Kris vun 2008 ass am Fong geholl duerch eng Immobiliëblos an Amerika Ausgeléist ginn. Am Moment si mer nach net bei der Blos, mee mer kréien awer och elo, wa mer d'Präisser kucken um Wunnengsmoart, gesi kréie mer awer esou schengt klengt Signal, dass dat eigentlech net kann esou weidergoen. Dat kréie mer gesot. Dat kréie mer ëmmer erëm gesot, wa mer iwwer de Wunnengsmaart an d'Wunneng als Maart, als Wuer, als Maart diskutéieren. Tatsächlech gëllt zënter der franséischer Deklaratioun vun de Mënschen a Biergerrechter, also zënter 1789, och d'Eegentum als e Grondrecht, an eiser Verfassung iwwregens och. Déi entscheet nach ëmmer, och an där neier, Déi entscheedend Fro ass awer, wéi dat Eegentum verdeelt ass. Denkt keen drun, och mär net, selbstverständlech net, dem Normalbierger säin Haischen ewechzehuelen, dat en sech duerch seng Aarbecht verdingt huet. Mä oft gëtt dat Recht do op Eegentum benotzt, fir all sozial Ongläichheeten, all skandaléisen all skandaléis Akkumulatioun vu Räichtum ze rechtfäerdigen. Eegentum ass helleg an dofir däerf et net hannerfrot ginn. Et däerf net gefrot ginn, Wouhier kënnt dat Eegentum eigentlech? Wien ass do vläicht direkt oder indirekt expropriéiert ginn? Vu weem sengem Schweess a Blutt ass dat Eegentum gequetscht ginn a wéi eng Konsequenzen huet D'Konzentratioun vum Eegentum, net nëmme fir den Immobiliëbesëtz, mä allgemeng fir sozial Gläichheet an och fir Demokratie. An dat sinn esou Froen, déi ëmmer derzou gefouert hunn am Laf vun der Geschicht, dass quasi absolut, dat quasi absolut Eegentumsrecht a Fro ze stellen. Souguer déi liberal Philosophen, aus der éischter biergerlecher Zäit hu gesot, Eegentum wär nëmme legitim, wann et op eegener Aarbecht berout. De Jean-Jacques Rousseau, dat war jo ee vun de Virdenker vun der Franséischer Revolutioun, ass méi wäit gaangen, hien huet esouguer geschriwwen, Deen Éischten, deen e Feld clôturéiert huet a gesot huet, dat ass mäint, deen huet vill Onheel gestëft. Wann also do een higaange wär an en hätt d'Péil erëm erausgerappt an hätt de Leit gesot, gleeft dem näischt, dann hätt deen der Mënschheet vill Verbriechen, Krich an Nout erspuert, seet de Rousseau. Dat heescht, muss een net esou wäit goen, wéi de Rousseau, mee dat heescht awer, Recht op Eegentum muss op d'mannst ofgewiehe ginn géint sozial Rechter, et muss anescht verdeelt ginn, et muss och Forme vun net privatem Eegentum favoriséiert ginn a geschützt ginn, ëffentlecht Eegentum, soziaalt Eegentum oder Notzungsrecht, iwwer deem säi Gebrauch dann